What's up guys Shaggy aki awe mi ta bai contesta un pregunta cu a ser um, haci na mi masha bot masha direct mes anto esaki ta di con aunke bo a haya e persona cu ta pa bo bo no ta feliz na mi sali bisa esaki masha bot mes si e persona e no ta haciendo bo feliz e ora e persona e no ta pa bo esaki ta un anto dos yu hende no ta suppose di haci bo feliz tabata suppose di haci bo mes feliz di dos cos cu mi tin di bisa ta no cu listen. Si bo tin ku zòrg pa bo mes por lanta mainta kome, hèh, yena bo stoma pa bo no muri. Si bo tin ku zòrg pa bo lanta bai traha, paso bo mester di inkomen pa bo por biba. Si bo mester chapi bo kura paso bo no ke um weed grow den bo kura, it's your responsibility, ta bo responsabilidat. Awor, how in the hell bo ta kue Bo felicidad a no bo ta ponele den man di otro hende right dicon bo ta cu e algo cu ta asina pivotal pa bo bida pa bo por ta feliz pa bo por ta normal anto bo tin kele den man di otro hende anto einan mi ke yega cu asina nekdo nos sociedad ta nos ta e cos bases cu ta forma parti di. Henter bo bida ku ta sòrg pa bo mente por regulá diferente hormonnan pa bo por keda ku un smile riba bo kara, pa bo no haña gana di bai bula for di brùg, esei bo ta kue hinka deman di un hende ku hopi chèns ta pensa mesun kos ku bo. Kon bo por ferwagt ku un hende ku ta ferwagt abo dun'é felisidat, ku e por duna bo felisidat si e no tin felisidat? Felisidat ta realidat min expectations. Anto Abo ta bin ku bo felisidat bon tini ainda, bo realidat ta ku e ta den bo man, pero bo ta expect un otro hende pa handle bo felisidat. Anto for di ora e kos ei no ta realidat of realidat no por top e kos ei, nunka lo bo por ta felis ku e persona ei. So, dikon nos komo ser humano no ta pensa anto bisa, You know what? En bes di expect ku un hende ta na mi felisidat, dikon ami mes no ta zorg pa mi felisidat? Right? Anto nan mi splika algu, si bo ta felis, si bo a logra tur kos den bo bida òf si bo ta on the way, bo ta basic ta fight pa yega un kaminda, pero bo ta felis, dikon no e ora bo ta wak kon hende. No pa e duna bo felisidat, pero pa abo por duna e bo felisidat. Right? So, ku bo ta share bo felisidat kuné. Nunka bo mpensa el asina, no. Nunka bos nano a pensa el asina. E señora ku tin ku krusa kaye, no, ora bo bira asina aki bo ta mira ku yun hende riba kaye no ta para, yun outo no ta para p'e. Bo ta kana, bo ta tende na su man, bo ta bisa, Señora, ban mi ta yuda bo ku e sakunan aki. Bo ta krusa kaya kuné, kapas, hèl, bo ta kana bai kas kuné. Bo ta sinti bo bon. Bo sa dikon? Pasobra bo a duna e señora e algu sin èkspèk nada. Pero no! When it comes to our happiness, nos. Nos ta tend to give it to someone else. E persona tin ku hale. Anto despues ora korta bo ore bo ke tira falta riba dje. Anto hell, hell no, wait, wait no. Paso ora abo korta su orea, abo ta tira falta riba dje tambe. Ta paso bo no a nam esaki ku m'a korta bo orea. Ta paso mi no a haña esaki den bo. Bo ta bin tila riba Dios tambe. Ora kos bai malu ta Satanas a kibra bo felisidat. Loke Dios uni, etcetera, etcetera no ta supos di. whatever. Bo felicidad ta den bo man. Ete den bo man. And if you're watching this and you're shaking your head, ore, ore jammer pa bo. U sali kumisa purba di pone e expectation ei on par ku bo realidad. Anto ke esaki mi ke Mandy ta ku realisa, anto pone den bo mundu, den bo mundu, zorg pa bo realidad ta ku bo felicidad ta den bo man. Anto ora niun hende no por kita bo felisidad fe bo. Bo sa dikon? Nan mi duna bo de golden tip prome ku mi kab'e video aki. Ora bo a bringa pa bo mes, ora bo a fight through all those things, anto ku bo realidad ta un felisidad, pasobra bo no ta expect nada for di niun hende. Ora un hende kana bi'en anto e bisa bo, Ho'an bo dushi ta bo mi ke? Ho'an bo dushi ta. Abo ta wak anto bo ta bisa el e. Bo no ta worthy di mi felicidad. I ain't gonna share my happiness with you. Si bo a puntra bo mes um hopi be dikon kon bin bo no ta felis ku e hende ku bo ta etcetera etcetera ta pasó si bo a kuminsá bo relashon. pensando cu e persona ki tin di haci bo feliz ba cuminse le riba un base malo, bo realidad cu bo expectations nan ta leu for e otro, anto nunca lo bo ta feliz. Alright? Tin excepcionnan, di mes tin hendenan cu toch ta logra dolochi cos ey, sey ya, I mean, heck. Si bo like e video aki, leave a thumbs up of drop un comment den e seccion bajo e video aki, and no lo bda di subscribe.